Awle, thlirtute chi bai leh vek ule, hei zaninah BBFM programme kal zel kha kan la hmang zel a, hei zainah hianin ka bulah hianin mi special tak mai Mizoram body building industry ah chuanin sulhnu te pawh tam tak lo nei tawh a nia mah hi Tunge anih te amah en sawi anga e khawi vengah nge an awm a, tunah hianin enge a tih tak tih te, tin zainah hian enge helai hmunah hian kan kawmna chhan tih te kha amah hian an sawi se. Hming pumte nena kum te pawh a rem chuanin tichuanin inkawmna hun kan hmang chho dawn a ni, amah in lo sawng phawt teh ang. Ka lawm e. A hmasain lawm thu hrilh kan duh a, Mizoram Body Building and Fitness Association hi hetianga Mister Mizoram lo ni tawh te kawmna an rawn nei hi Ka lawm a, ka ngai hlu a, chuan ka hming hi Lalramchena a ni a, Sawngpuilawn khaw chhuak ka ni a, ah tichuanin Sawngpuiin atang Aizawlah ka rawn pem a, Shillongah Paul Lee atanga bia thleng ka zir a, ah chutah chuanin Mister Shillong te pawh kan lo ni ve tawh a, ah chuanin tunah hianin rental in kan zawng a, eh two thousand Aizawl Two thousand khan Aizawl kan rawn pem chho a, chumi hnu chuanin two thousand one ah, two thousand two khan teacher ruar denin Rosebudah khin ka thawk a, chumi hnu chuan two thousand three ah Bangalore ah Agra ah kum hnih, Bangalore ah kum hnih, chuan Mumbai ah kum hnih, US California ah khan kum khat, chuan Papua New Guinea an tih tuna khawvel a,

Kum sang hnih kum khanin Mister Mizoram a thlan a lo ni tawh a, amah hi i chung vela chu zainah hianin engtinge a inbuatsaih thin dan te khang tih zawng zawng kha a chanchin kan zawt chho dawn a, kawmna hun kan nei dawn a ni. Awle, tiha kan inkawm chhun zawm zel anga hei Mister Mizoram i nih kum kha kum sang hnih kum kha a ni ta a, Khami kum khanin i eng buatsaih nge? Eeh, BBFM kha khalai kum khanin BBFM tih tak khanin a hminga kha kan la thlak lo deuh a, khami kuma buatsaihtu te kha en sawi thei em? Two thousand khan Mizoram Body Building Association tih tawp kha a ni a. MBBA. Khami, MBBA, khami te buatsaih kha a ni a. Aw. Aw, khami kum khanin tel in tam em? Kan tam ang reng a. A zat chiah kha ka hre tawh lo a, category thum khan min then a. Ahh, below fifty five chuanin ahh sixty five, seventy below chuan seventy above te khan an ti in ka hre a. Category thumah khan. Chuan category tinah khanin. Ahh kan ketite khan pasarih vel kan in ka hria, dang kha chu ka hre chiang chiah tawh lo a. Aww. Umm. Chuan finalist ah khanin ahh kei leh Michael leh Rinsang kha kan nia. Aww. Chu chu ka hriat sir theih ni se lo. Aww. Hei helaiah hianin a thlalak pawh a awm a, ehh an finalist che Pu Rinsang a te, Pu Michael Hrangkawl leh hei amah Pu Ramchena te a ni a, hei hi tiang kan ti lang deuh vang a, ehh nakinah thlalak Lampang hi chu a hran pain kan la ti chhuak dawn tho a, Myro chu kan tih lang hrim hrim ang a, heng hi kan finalist che kha a ni a, hemi Sanghnih kum hianin Pu Ramchena hi Mister Mizoram a thlan kha a ni. Tichuan Mister Mizoram lo hi, Mister Mizoram title lo hi, i title dang kha neih i nei em? Kha kha i neih chuan min han sawi sak leh ta che. Aw, ka gym kal tir hi kan naupang tleirawl te kan nih khan kan kal a chho a, nineteen ninety seven khan gym kan kal tan a, gym kan kal tan tih khanin eh home gym ang hi a ni a, a mawi a kan tih mai a, ah school Shillong Madaniting Alukudam kan tih Mizo thlan mual thlangah pawn an awm a. Nineteen ninety six kum maw? Umm tah chuanin ah kan han kal ve thin a, kan gym kha siam chawp tih takah ah brick bench press te kha bench eh brick a siam a ni a, chuanin Puli te kha tube leh tyre a han siam chawp mai kha a nia, dips tihna te kha mau a siam chawp a nia, kan tui ve khawp a, ah mahni thei ang tawk tawk khan kan ti ve a, kha ding lai kha chu tiang in thil a changkang a lo a, nineteen ninety six kha ka gym kal hmasak ber chu niin ka hria a, tichuanin eh Mister Mizoram lo hi title hi pahnih ka lo la ve tawh a, Pathian khawina zarah, nineteen ninety eight khan. Mister Nehu Mizorama sai a rawn tih saw mi Mission Vengthlang sawnin ka hria. Chutah sawn in nineteen ninety eight khan in Nehu hian sport board hian in North East sport an buat chhaih khan nineteen ninety eight khan overall title ka lak hmasak ber chu a ni a Mister Nehu. Chuan in nineteen ninety nine kha Mister Shillong Overall title ka lak chu chu ni maia title pahnih a ni ang chu. Chuanin title lo kha category ah hian pakhat ve vek a lo ni tawh a, nineteen ninety eight khan below fifty five kg category khan pakhat nak a lo ni tawh a, nineteen ninety eight kha kha ka tel hmasak ber a nia. Borizu gym Shillong chu ka represent a, khami home made gym kan kal zawh hnu khanin kan thiante hian min introduce a, Nongshiliang A khunin gym te reuh te e amana tlawm vang khan kan pan a, chutah chuan kan kal ve. Khati kan han ti chho kha min tuipui a, chu chuan mahni gym represent tur khan min ti a, nineteen ninety eight kha ka tel hmasak ber a nia a Mister Shillong. Khata khan Pathian khawina zara ka vawi khat telnaah nineteen ninety eight ka ve khat tel na khan first tah hian thlalak kha kan kawl em kha aw hei hi nineteen ninety eight hei aw hei hi aw ka ve khat tel a ve khat tel na tin khan an ti lang leh phawt anga nakin ai chi engin ral ti lang dawn a hei hi shillong Mister shillong ani na ani ka tel hmasak ber chuan eh Ninety nine Mister Meghalaya kha vawikhatah ka tel ve zuk a, two thousand khan hei hi chu an tih dan tlem in a dang deuh a, khatah pawh khan category ah pakhatna ka ni leh a, mahse overall kha chu ka ni thei ta lo a. Aw hei Mister Meghalaya maw? Hei an ti lang leh ila, an sawi fiah leng a, awle chuan kha ho kha i tel tawhna a nia, a ropui dangdai hle mai. Kan hmaah hian trophy engemaw zat a awm a, hei hi kan sawi tak ang khanin hei Puram Chenana a lak vek a ni a, chu chu engemaw chen hi han sawi fiah dawn ta ila tha inghria a. Hmata tangin tan dawn ta ila hei hi min an sawi fiah sak se thang a, Mister Shillong tiin inka hria. Hei hi Mister Shillong contest hmasak ber nineteen ninety eight ah Below fifty five kg category first position ka nihna ania. Aw. Chuan a dawt kha min han tih sa kel a. Hei hi Mister Silung nineteen ninety nine overall a ka lak ania. Chuan heta mi hi kan sawi tawng khan tuna min kawm chhan Mister Mizoram two thousand overall kha ania. Chuan heta mi hi chu Mister Mizoram tho a two thousand one category first position weight category a gold chuan a dawt leh hi. Hei hi Mister Meghalai ka nihna khan nia ka sawi a kum sawm pathum combotion a chhung khan heta mi khan lo tap hman hlauh mai a chu chu hei Mister Meghalai a gold ka lakna a ni ta two thousand tho chuan hei hi sawi zel mai emaw tiin hei hi sawi zel rawh. Mister Shillong two thousand khan overall ka nih hnu khan ka zut tel leh zeuh a, mahse khatah chuan overall ka la ni ta lo a, category ah khanin gold chu ka la ta tho a, hei hi a ni ta. Chuan hei hi chu Mister Nehu nineteen ninety eight overall gold ka lak a. Nineteen ninety eight ah Mister Nehu a lo ni ta a nih chu. Kha zawng kha a ni a. Chuanin hei lai hianin certificate a awm bawk a, heng hi min rawn sawisak leh zuai se a tang e. Hei hi nineteen ninety eight overall ka lak hmasak ber Mister Nehu Mizoram a ka rawn neih kha a ni ta, a Nehu Sports Board nineteen ninety eight pawh a riat kum maw? Chuan hei hi a min rawn sawi fih. Chuan hei Mister Mizoram two thousand overall ka lakna certificate kha a nia. Chuan khata mi lian ber kha hi chu aw Mister Shillong two thousand nineteen ninety nine Mister Silawng, overall. Ka nihna certificate a ni e. Aw, e, a tha hle mai. Chuan, khang a lak zawng zawng ka te kha hetiang la tur hianin, e, miin vawng tak a ni, a tih kha a chiang a. Tin he mi a tawp ber a mi kan han tih la nei hi Mister Silawng hei a special Kan ti ang reng viau a, sawi tawng khan Mister Mizoram, ni thei bawk Mister Shillong leh Meghalaya kha lai kha hei certificate ah chiang takin a awm a, a fakawm em em a ni tih kha ka rawn sawi leh bawk a ni e. Aw, kha a sawi tak ang khanin hei a ropui hle mai a, Mizoin a Mister Mizoram piah lama Mister Shillong te, Mister Meghalaya te ni thei kha midang hi Kan awm em aw ka hre lo a, kan awm kal a hre chiah lo ka hriat sual palh mai thei bawk a, amaherawh chu ka lai kha a chhuan awm hle mai Mizo thalai ina kha tiang Mister Shillong leh Mister Meghalaya tin ni hu a ni bawk a draw kha kan nei thei kha i chhuan awm hle mai thalai kha kan sawi tel bawk ang a chuanin i Mister Mizoram ah khanin let tai lah i sanghnih kum ah Mister Mizoram a thlan i nia. Kha hun lai khanin i MSCC gym kha a awm a, chu chu tuikual a awm thin kha a ni ta, RTP kan ti sawmi building hnuai ah khan. Chuanin khami lo ah khanin umm gym arm veng gym kha i police cha kha a awm bawk draw. Police ta kha a awm a mahse kha kha chu Police tan chuan tih vang hianin ka hria a, kan kal ngai lo a. Kan kal lem lo va. Gym pakhat chiah kho ma, khami chauh kha ni mai, Mizo rat Aizawl mi zawng zawng kha kal kha chu tan kan kal vek maiin ka hria. Aw. Gym dang kha awm lo hrim hrim a. Aw. Khalai tuna kan sawi chak MSSC gym i kha Tuikuala a awm thin a, chu chu an kalna hmasa ber kha a ni a, keini pawh kha kan va kal ve hman a ni. Chuan an chim zual chuanin private gym kha sanghnih leh pathumah Chaltlangah khanin Aizawl Health Gym tih khanin an rawn din ta a. Chumi zual chuanin sanghnih leh paliah Physic Gym tiin zar kawtah an rawn sawn thla ta a. Chu chu tun thlengin a lo awm a. Private gym-ah chuanin Physic Gym te pawh kha hmasa ber niin a lang a. Tunah hrih chuanin tun thlengin a la kal a. Chuan khang hun lai khanin Mister in contest tura kha eh eng nge Mister han sual pha tura kha in tam em eh entir nan i finalist pui te kha Pu Michael Hrangkhawl te leh kha eh Pu Rinsanga te kha an ni ta. Khang lo pawh kha players tha tak tak khan la awm in kan hre deuh a, khang te kha an tam em han sawi zau ta che ah. Players tha tak tak khan an tam mahse an hming kha ka hre chiang tawh che lo a, ah ka in pahnih. pathum lar deuh kan sawi anga hmuak a kan tih mi sir Mizoram pawh lo ni tawh kha nia chuanin tuna kan hriat lar reh reh em Cross a leh Aldrin a pawh hi khang lai kha chuan an la naupanga an la junior deuh a khang khan ni a khang kha eh an tel ve a kan van nei a an ni khan la junior vang khan keini kha kan tling ni mek khan ka hria kan junior te ka sawi dan khan hmuak a te eh Aldrin a te. Chuanin chawihmeh miah loh tur ka dawt chiar rawn ni ta, two thousand one over all a valpuia tha te pawh khan tel a, an tha thei tho hlawm ang a reng khawp a, mahse a tha zu a lang kha chu pasarih vel chu an awm ve chuan ka hria nia. Aw, a nih chu. Hei Mister han nih dawn te, tin Mister in contest thei khawp a, bawlhli tha tur chuanin ih eng nge insum a ngaihzia te, tin time a ka ngaihzia te i hre vek tho vang a, hetiangah khanin hemi workout kan tih exercise lak hi engtin nge i lak dan, zing leh tlai a ka lem, tin ih in khalai vel a in puah chah dan kha i sawi thei em? Hei hi kei eh ka van neih a, Kha silawng ka gym kal nasak ber ka tih chu kha nineteen ninety six a mawia gym kan ti mai a gym siam chawpa kan kal ta chuan tlem progress kan duh khanin chu Budizu gym Nong Shileng kha ka zu join ta a silawng kan kal dan kha mak ang reng khawpa kha ti lai khan tunlai ang hian ei leh in a tha lo a supplement te a tha lo a chuvang chuan rest kha kan mamawh hnem a Eh, Monday hian ka kal a, chuanin Tuesday, Wednesday ka kal chhunzawm a. Eh, Wednesday leh Thursday ka kal a, Tuesday leh Friday kan chawl a, kar khatah vawiili nih chu. Chuan khati kan kal pawh khanin sawi leh sawi hnu, khati lai hun khan chuan Bodigrow leh Muscle Blaster kan ti ang deuh chauh kha a awm a, chu pawh duh duh hna lei tur a awm lo a. Chuvang chuanin eh, kar khata vuili kan work out a nih chu chuan kar khata vuili kan work out khan kan body part kha eh khawih kim kan duh vangin eh khami zing leh tlai kal kha chu a theihloh hrim hrim a kan ei khan a phak loh vangin chuvang chuanin eh diet kha control ve kha ngai che tawh lo control ve se chuan monday kan kal a tuesday kan chawl a wednesday thursday kan continue a friday kan chawl leh a chuan saturday kan kal leh a khatah khan kan body part Hawikim kan tum a, chuanin chu zawng chu ni deuh mai, chuanin eh kan kal khanin enge kan keimahni extra lakah khanin theihtawp Kan chhuah deuh tawp a ni mai a, in online leh internet vel en tur khawm lo, senior te tih dan khan kan en chawp a, mahni zir zir khan kan inzir chho ve a ni deuh mai. Umm, a nih chu. Tichuan khami exercise in an lak piah lamah khan ei leh in lampang te kha eh han tih that ve a maw, han in duat ve te kha a ngai thin a, hetianga body an build chu an in hre vek ang a, khang lamah khan eng nge duh ang te khanin eh ei tur tha kha tun ang chuan a hlawm kher lo mai thei a kha hun lai khan a hlawm tawh mai thei bawk a, engtin nge hmai lak dan kha lai khan sawi leh thei ang. Kha hun lai khan ka pa hi sipai a nia enge ka nu a hlawh an hlawh khan a tam lo a sipai. Kha hunlai hian college, Shillong College ah kawn ka kal a, ka nu hian cheng sawm min pai tir thin a, chu chu kha mi safe duh khanin keiin ka kal thleng thin a, chuan keiin ka haw leh thin a, chuanin enge hemi eh kan protein ei tur kha a chang chuanin kan in hlawh ve lawp lawp a, septic tank te kan lai a, changin helper ten kan thawk a, income dang kha awm si lo a, khang khanin artui te kan lei a, Chuanin artui chhung kha kan ei deuh teuh a nih mai a, uakau dawnin chuan bal hla kan ei leh. Chuanin a chang changin Bodigro leh Muscle Blaster kha kan lei a, chu pawh chu pawisa harsat vang khan kan lei thei lo deuh bawk a leh, lei tur kha awm reng chuang bawk lo a. Chu chu kan protein ei leh kan induat ve deuh dan chu ni mai a, chuan chu tichuan inhlawhchawpin kan tui ve bawk si a, tihian inhlawhchawpin a taih ang ang kha chu kan lei ve a ni mai. Kha bak kha chu ei tur a awm chhung lo a. Aw, a ni chu. Ee, thei tawp in lo chua a hmm. eh, kha hun lai te pei chuan in thei tawp chua leh zual kha ngai a tun ang in hmm. shortcut kha om thei si lova hmm. tun lai nga te chuan in hei shortcut te tam to em em a supplement te leh steroid se pawm ta kha ang vang khan in eh, tha tak tak hian in an chuak ma kha hun lai te kha chuan om lova thei tawp in chuan a khan ang mani tan vek khan ani mai a ti chuan eh, ei leh inah chuan in enge artui te balhla te bawnghaw te tih te kha aw kha aw kha a ni ta mai a, ka hei zaina kan sawi tel duh chu hei Pu Ramchhiana hi nachina kan sawi ang khanin Mister Mizoram mai pawh ni loin Shillong leh Meghalaya lo ni tawh a ni a, Shillong leh Meghalaya lampang pawh An lo en ka ring a, i, a chhuanawm hle a ni tih lai kha ka han sawi nawn leh a, nakinah chuanin Shillong leh Meghalaya lampangah te pawh BBFM hi kan rawn la thleng tha lo ang tih hi sawi theih miah lova, chungte chu i, hma lak zel hi kan la tum a ni tih lai kha ka han sawi lang tel a nih chu. Chuan tunah hin kum engzah nge i nih tawh? Kum sawmli panga ka ni ching ka hria. Kum sawmli panga i nia, i, bodybuilding-ah hianin I i tui hma hle ni tih kha hriat a, kum sawmli panga nia kum sang hnih kuma Mister Mizoram ni thei kha chu i engtik kum atangin nge i tui tan heti hemi taksa siam a hi. Kum sawm panga kan nih khan kan tui tanin ka hria, mahse gym kan la tur kha awm lo a, home gym kan ti ang te, push up tih te, chin up tih te khang han kan in el a, chunin kan sui lan duh chu kum sawm pakua Ka nih kha nining ka hria Mister Shilawm ka nih kha. Aw. Chu Kumli na vel a nih chu. Aw. Kumli na vel ah khanin tikhan Mister hi rawn ni chho thei tan tihna kha a ni a. Mi in sum thei tak eng nge tum ruh tak i ni tih kha a lang chiang hrim hrim a ni. Chumi he i inpuah chahna ah khan maw chulai chu a chhuanawm hlein ka hria. Awle, i sawi tak ang khanin bodybuilding khan i tui hma a ni maw? I tunah kum sawmli leh panga i ni tawh a, sang hnih kumah Mister Mizoram i ni thei ta. I khami han ngaihtuah chuan bodybuilding khan i tui hma em em a tih kha a hriat a. Khami i tui tan tirh vel leh i Mister i nih thleng khanin i thianten an tuipui che em? Han motivate tu deuh kha i nei em? E hei hi min motivate tu pakhat chu kha ka sawi tawh mawi a gym ka kal hmasak ber a ni hei min an hre vak lo a a pu vanlaldu a ta nen a inbuan tur an tih mah sela a rokhawlna dang dang vang inbuan ta lo kha an nei a chuanin a thil mawi lo ni lo sela e kan tlerol chhoh tirh khanin kan rui ve deuh bak bak thin a ni khami te ka sim kan han duh ve a tichuanin gym ka kal tirh khan Chu Mawia leh ka thianpa Zakaria min boralsan tawh ta. Khami bak kha chuan an hre vak lo a, chuan saksanga kan ti mai a, Shillongah a ni pawn min boralsan tawh a. Kan pahnih khan kan tui deuh dun a ni mai a, chuan gym ka kal te, exer ka lak te, an hre vak lo a, chuanin i thian te chuan aw hre vak lo a rui ve a rui thla ve mai mai ah khan min ngai leh kan taksa lian vak lo a kamis ka hak a t-shirt ka hak pawh hi chuan a lang lo hrim hrim a a chhiat chi ka lo ni ve a si chu chu Mister Silawm ka nih pawh khan a then chuan an awih lo a a rui thla ve mai mai a si ka awih vak lo an tia nimahsela nineteen ninety eight Mister Silawm Kaduri ka nih khan TV a milawm hmuh leh Shillong Times a ka hming a lang leh Mister Shillong a first category ah tel ve a ni tih an hriat khan ka thiante leh kan veng chuan an hre deuh a ni mai. Ka nu leh pa te pawh khan an hre chuang lo, keima tui tui khan ka tui a ka ti chho ve tang tang a ni mai keima tui tui khanin. A nih chu. I hei kan sawi hlan duh chu Pu Ramchhena hei ti lai hianin trophy eng emaw zat kan hmu a tin hei helai hianin eng nge certificate dawnte pawh kan a awm a a lang a heta tang pawh hianin a ti nasa a ni tih kha a hriat em em a, Mizoram piah lamah khan hei Shillong kan lam ri leh thin a, Meghalaya thlengin e khatah khanin title a lak tlat vang a ni a, a fakawm em em a, chu chu nakinah hei a ai chiang zawk te pawn a trophy te pawh hi e ka rawn la ti lang dawn a ni, chulai chu kan sawi tel bawk a ni e. Chuanin taksa siam hrim hrim hemi body building taksa siam len fit hrim hrim hi nangmah hian har sai ti em ti min en me hian hei min hrem me nga mas lian pui nei chi ngi ka ni lo wa keima enge pathian min siam dan kan nature a chuanin han chak lutuk wet ri lutuk la thei ka ni lo wa Khatah khan kan coach te Obiri Franklin leh Ricky Ding Daw khuta body zoo gym a min training tu te kha ka fak em em a, eh keimah kha a chhiar chi ka nih vang khan in eh ka ek kha mi mil leh kha mi mil a ka eksar lak tur kha min hriat thiam ta a ni, eh khatah khan in eh. Harsa ka ti ve khawp mai a, e kan lo cher in naupang te atanga cher deuh kha tia mi pawn cher deuh min hmu kha tia mask nei tura rawn tih kha chu har ve khawp mai a, keimah hi han pan deuh hlek a, han in tih len lai kha chu tawrh a, aw khating lai khan in chan kha ngai viau mai a, U tih pawh en tur pakhat mawm si lo a, e ei teuh rawh tih kha ni mai a, nei teuh lah kha a ni thei tak tak si lo a, chuvang chuan in theihtawp tak tak kan chhuah ve theih ang ang khan kan ei tha ve, ei theih ang ang kha insum a, theihtawp kan chhuah zar kha kan Pathian in malsawm in ka hre mai. A nih chu, a lawm awm, theihtawp in lo chhuah na zar vek a nia tun thleng pawn hei mi pawn la kal chho zel a, Mister Mizoram pawh hei a hran hran kan lo nei ta a, tunah te pawh hei tuna Mister Mizoram ni lai mek te, a kum a sa lo ni tawh te pawh tihian an Pathian remruatna vek a nia, an tha cho ve telh telh a ni. A hmaa mite khan tha lo e tih na lo in maw? Tikhanin hmansawn ve zel a bodybuilding hian kha kha in lo tih tau tau na zar vek kha a ni a, chung chu zainah hianin min fakawm em em a ni tih kha kan sawi tel bawk ni se. Chuan i nangmahni chhung hrim hrim i nu leh pa emaw e in pu te thleng pawh a ni se, i hetiang lampang Timi emaw, hetiang lampang Chakmi emaw hei mizo te chuanin Pachak te, e hetiang e enge khang ting kha kan ngaisang thin a ni, khang tiang khi nangmahni thla te amaw an awm em? tiin Mister anga ticket pian lo tha tawh te kha an awm reng em tih lai kha min rawn seisak leh ta che. Ka ka pai sipai a nia, chuanin an unauah hian chutiang ka nu leh pa lamah pawhin chutiang an awm awm chu ka hre chiah lo a ni. Tun ah hri pawh. Ka nu leh pa maw han ka nu leh pa lam atanga han in buan chak em aw? Khat chak a han sawi a, han fit ang kha an awm awm ka vat hre lo e. Aw, a nih chuan in nangmahni chhungkua chuan in i pawimawh hle a nih chu chumi fitness kawngah chuan maw e khalai kha kan zawt zau hrim hrim a tin heng tiang anga body tha a Mister Mizoram te tin Mister Mizoram piah lamah Mister Shillong te Mister Meghalaya te ni hu thleng khan in Khang tiang ni tur chuanin nu leh pa chhungkua fel tak puitling tak back up tha taka back up tu kha an ngai a ni tih kha hriat a, i nu leh pa te i chhung te chungah pawh khanin i lawm ka ring a tin lawmthu pawh kan sawi sak nghal. Che ni ta box e a tha ange. Chuanin body building hi tunah hian i chawlh san fihlim tawh nge? Chawlh gym ah hi chunga kal vak tawh lo kan hman lo vang deuh hian Mahse, mahni fitness nan home gym kan tiang chi, push up, chin up, in a flexing han tih hi chu ka la thulh chuang lo. Aw, tun thlengin exercise hi la la reng? La la reng a. Ni e, e kum upa lam la ni lo a, la naupang bawk a tiraw? Tiang khanin la ti chho ta zel vel a, e a tha a, midang motivate nan pawh khan a tha hrim hrim a, chung chu kan sawi tel ta bawk ni ta se. Chuan ih body builder eh hemi Mizoram chauh ni lovin India pawh ni lovin khawvel pum huap angah hianin hei tunah te chuanin media chak tawha tin ngaihsan te kan nei theuh ta a ni. Eh body building hemi body builder tha ah hianin tunge i ngaihsan ber tih a in zawt ta ila? Englo Hrengzein Hei ka ngai sang ber a, ka ngaih a tih khan chuan kei pawn ka hre chiah lo a, gym kan kal tirh kan tui lai khan chuan Arnola te, Jay Cutler tih te, Dorian Yates kha an la ar a, mahse la Honey Lee te kan en khanin lian pui pui sek deuh deuh kha an ni si a, keimah ta khan zir tur leh en tawn tur kha a awm lo em em a ni, chutah chuanin keimah ka body leh ka pen an en khanin ka tui bawk si a, E, chu chu kan khuta kan coach te, silawng kan coach te ka tih kha te khan Frank Zin kha an sawi thin a, a in post dan te amah pawh kha kan en chuan in e Mister Olympia chuan in a sin ber ang khang khan e chuvang chuan in e amah kha ka ngai sang ber a ni kha nineteen ninety seven, ninety eight, ninety nine Mister Olympia a nia e ka ngaihsana chhan ber pawh amah ka copy vanga Mister Shillong, Mister Mizoram te kha ni thei khan ka hria. Aww. Symmetry leh proportion kha a ngai pawimawh em em a. Aww. An ama chanchin an ziahna pawh enge greatest bodybuilder an tihna chhan chu khami symmetry leh proportion kha a ngai pawimawh em em avang khanin nalh pawh a nalh a. eh, posing pawh enge kha orthodox lo deuh, eh, ama style dang dang han ding sawi pawih deuh te kha ang rawn ti chhuak tu kha a ni a. Mister Olympia dang lakah chuan amah kha a volume a pawh a tam lo, nimahsela ah, greatest bodybuilder an tih ang ve kha a ni a, eh, symmetry leh proportion ngai pawimawh lutuk kha a ni a, eh. hetah hian an deng tawh chuan He is considered one of the greatest history in body building due to his meticulous focus on symmetry and proportion tih ania. Kei pawh hei chiah hi ka lo copy ve a, e ama lo. Khalai kha pawimawh lutuk a copy neih lai motivate tu kha maw? Eh, midang kei ai lian zawk te ka bit ka hneh theih na tur ah chuan hemi pahnih te kha pawimawh chu vang chuan hetah pawhin kei pawh ka in concentrate nasa a ni. Aw, a a dik hle mai a pu pu Ramchhena sawi kha body body building ah hian in hemi symmetry leh proportion hi a lo pawimawh em em a muscle nei tha ringawt i cemetery dik lo kha awm ve thei a kha kha cemetery i pawimawh em em na nia i chungte chu Pu Ramchiana chuan kha kha lo copy daih tawh a ni khalai kha i Zaila ngaihsan a rawn sawi pawh kha ngaihsan awm reng kha a nia chungte chu kan sawi leh tel ta bawk a ni chuanin kum sang ni kumah khan let leh lawk ta ila i Miss Chari nih kum khan i invek hming thoin i chhuak em. Khami khan ram hun veng thar tih tawp khanin kan chhuakin ka hria, gym hming, gym pawh kan represent loin ka hria, khami hun lai khan chuan veng hming tawpin kan hria. Ram hun veng thar, a nih chuan ram hun veng thar Miss Chari nih takah khan ram hun veng tharin engtin nge an lo hmuh ana che, a maw a kalpui te an awm em, khalai kha an sawi zau deuh, ka thiante khan min kal, tei duh em? Ka thiante khan min kalpui a, Kan veng khanin eh a kum lehah khanin eh lawmpuina chu min neih sak a. Aw. Aw. Eh a lawmna. Lawmna kha chu min neih sak a. Uai mai angin. Uai mai angin, um. Eh eh. A lawm awm hle mai. Ramhlun Vengthar Branch Uaime chungah zaina in lawmthu kan sawi tha leh a nih chu. Eh Pu Ramchhena te. Eh kha hunlai Mister i sang hnih kum a ni tawh a, i kum engemaw zat a vei tawh a. Kha hunlai khanin eh lawm sak Nachang, in lo hria kha he kan lawm em em a ni tih kha kan sawi tha leh a nih chu. Body building hi hemi ruihhlo do nan hianin a try tih em? Chulai te chu min sawi zau thek tih em? Tha ka ti khawp mai, keimah hian a chiang a, keini pawh ka rawn tleirual chhuak tir kha kan rawn ti ve bak bak a, nimahsela gym te kan rawn kal a, a theihtawpin theihtawp kan rawn chhu a, ngei tum nen. Chuanin taksa fit a, kan lo hrisel chuanin ruihhlo do pawh kha a lo awl a, eh, tha ka ti khawp mai, ruihhlo ngei tur zawng zawng hi chu gym ah kal vek se ka duhsak khawp mai. A tha hle mai, ka Pu Ramchel hian a sawi a, eh, ani pawh a chanchin a sawi tawh a, eh, tleirawl Chhuah tirah han lu hai ve zeuh han nei kha a ni tih kha a sawi tawh a, chu chu gym hianin body building hianin a chhanhim a, sang taka a rawn dah a ni. Chu chu a rawn sawina engah khanin a pawimawh ka ti em em lai pakhat chu taksa an hrisel that a, an fit a, body kan han build kha chuanin ruih theih thil kha kan va ti ui dawn a ni maw khalai kha taksa kha ui awm tawh aw taksa kha ui awm tawh a in zeuh pawh kan ui tawh a khat taksa kha ti chhiat zel avang khanin tuna Puramchhiat nana sawi lai kha pawimawh hle a chu chu thlir tu te tha lai tam tak tunah in gym kal kan tam a gym kal chunga eng nge ruih thei thil va tih lai kha a in hmel ang em em a ni tih lai kha a lang chiang em em a chu lai chu en tawn tur tam tak a awm a kha kha thlir tu te pawh an en tawn ta ila a tha in kan hria kha kan tarlang bawk a ni e. Chuan hei eh zawhna kan zawh ziah chin a nia, BBFAM kan ti a, hemi hi Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram tih a ni a, hemi BBFAM hi engtin nge i hmuh dan? Min sawi chek thei em, enge i hmuh dan? Hmuh dan tih ah khanin tunah Tunah hian BBFM hi nineteen ninety six Aw, nineteen ninety six. Rawn din. Hemi rawn din chho tan tih reng reng hianin tha ka ti khawp a, Mizoram kan a hma deuh hlek han sawi la, kan tih tirh ve lai Mizoram kan rawn chho tirh nineteen two thousand khan Silawng atanga rawn pem chho a, ka rawn chhoh tira gym kan kal khan chuan in engah vak min ngailo ni, i sek dik mai, thi dei ang te min ti mai mai a, min fiam thu thawh nan te khan min hmang mai mai a, tlema sek deuh kha chu nula rimna te han in phelh sek teh tih mai mai kha fiam thu thawh nan bak khan min hmang lo a, a tunah chuan hei engtin nge ka sawi ang, pianalh te, gym kal te, eh, life style ang deuhah kan hmang tawh a, eh, chuanin tuna kan hruaitute hi eh, tha ka ti em em a, fel pawh ka ti a, hmang chang pawh an hre kan ti a, tuna hetiang Mizoram Mister Mizoram lo ni tawh min kawm te, eh, min rawn hre leh te eh, kan tan chuan a lawm em em a, a hlu em em a ni, eh, tunah hianin hma an sawn nasa in ka hria a, ah, kan tih tir lai te khan chuanin han buai deuh rap enge ti khan chuan enge min engah ama an ngaihsang loh kha a ni tunah chuanin khia kan image pawh kha Mizoramah ngei pawh Aizawlah ngei pawh kan image kha khia an rawn dah chho tawh chuvang chuanin a tha ka ti a theih tawp chuin hma la zel se ka ti. E kan lawm hle mai kha e BBFM tan bik pawh thu tha tak mai a sawi chhuak a, kha hmun lai kha an ti leh thin mai la, min la ngaisang lo teh tite in sawi ta a, khan kei in tih tau tau vanga tuna BBFM hetia lo awm ve thei ta hi a ni a, tunahin a sang ta luai kan ti lo a, amaherawh chu hmasawn a ni tih te pawh in rawn sawi chhuak a, kha kha lawmawm kan ti a, chu chu hmasawn a kan hmang zel dawn a, tunah pawh Mister Mizoram lo ni tawh te pawh a dangah kan la. Kal zel dawn a kan la eh tangkain zel dawn a tiangah chuan nangmah ni vang a ni tih lai te pawh kha khan sawi nun leh ta ni se. Chuan hemi Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram hianin hei Mister Mizoram te, Junior Mister te, Men's Physique te leh Fitness eh Festival hemi hrim hrim kan siam thin a hi i lo thlir thin em ka hre lo va TV lamah hianin heng te hi a tha i ti em tin eh Judge ah te pawh khanin i thu tawh thin niin ka hria a, khalai te pawh kha min sawi zau deuh thin ta che. A ti ber kha chuan Jim ka kal ve zeuh zeuh chauh kha a nei a, chuanin hruaitu ten kha te Mister Mizoram lo ni tawh te khati ang, Veteran kan ti tawh meng chu khang ho min lo hria, min khai khawm le, group te min siam sak a, min ko khawm leh a, nihna te min pek a, Keini tan chuan lawmawm lutuk a, hei kan lo tui tawh na eh mi tu pawn min hrelo eh tu mah pawh hriat loh a tia eng nge liam mai tura kan lo inngai kha eh min lo kohkhawm lai tiin group te siam in judge te min nih tir a ah min rawn chawi sang tha leh in ka hria ka lawm a chuan in tuna hei eh body building mai ni lo enge kha men's physique te chuan hmeichhia lamah pawh khanin fitness model te kan ti thin a khang kha theihtawp in hei ai nasa hian hma leh leh zel thei rawt tih ka duh a chuanin cross fit in tih te khang te kha tha em em a kan tha lai te atan chawna tha tak a nia chuanin tunah hianin enge hma la tura kan duh la em em chu north east leh india chinah hianin kan tlem lang tawh chuan awmin ka hria hmeichhia te khanin kal chuan kal tawh a kan sawi lang zeuh duh chu Shillong ka awm lai khanin kan coach te khan junior Mister India tur khanin min train a ni mah se la rokhawlna vang han kan kal thei ta lo a tunah kan tleirawl te pawh hi tha deuh deuh an awm a naupang te nih lai tang hianin eh junior Mister India mah te chu han em ve thei le chu duh thu chu duh thusam kan sawi nih chu theih tawp chhuah zel se Aw le, a lawmawm hle mai kha e, Puramchina an sawi ho kha e, kan hma lakna tur kha la ni zel a ni tih kha kan sawi tel leh lawk a ni e. Aw, a lawmawm hle mai kha, BBFM ina kan sawi tak ang khan Mister kan lo thlan tawh te, Mister Junior, Junior Mister te khang te kha i lo en thin a. I kan tarlan tel duh chu BBFM hianin i hruaitute nei tha thei em em a Pathian khawngaihna zarah. hei kum tin hian in hma a sawn a, step lian tak khi a pen zel niin a lang a, hei kum inah te pawh hma kan han la chho tan a, kan hruaitu te an fel em em a, tin an hawi zau bawk a, a hma mi te kha an hawi zau lo ka tih nan in miah lo, a hma mi te avang a tih rawn chho thei hi ni ta a ni, chuvang chuan in kum inah pawh hruaitu tha tak tak te kan nei a, chu chuan hma lakna zarah Tiang hian Mister te pawh khan in kawm thei a, tin nakin a thei kan la kang kai zel dawn a, Aizawl chauh hi kan ti dawn lo va, Aizawl lo te pawh kan la ti tel dawn a ni. Hang te kha Pathian thu thu ni ta se, chu chu kan sawi tel bawk a. Chuan englo khami i judge na kha i la sawi thei maw? Sawi theih chuan in

Eh, kha ka judge in ka hria. Vawi thum. Vawi thum. Aw, a nih chu. Aw, kan sawi tak ang khanin i Mister lo ni tawh bakah khanin hun tam tak a tih tawh loh hnuah BBFLM bak, BBFM a kan hruaitute hmalaknaah judge-a a ten thu leh a. Chungtiang chuanin bodybuilding chu eh program chiahna hian ala thlah thlam thei tak tak lo tin kan la phal lo bawk a ni tih lai kha kan han sawi tel ni bawk se aw eh a lawmawm hle mai chung te chu kan han sawi lang bawk ni se chuan tunah hianin eh nupui i nei em tin remchan chuan a hming te pawh tunah hian khawnge eh hetah in awm em tih lai te pawh kha min han sawi sak thei em. Kan nu hi Tripura lampang mi daih nia, Esther Lalngaihsaki Jongte nia, Zangpui Tlangdui hmunpui mi khu nia. Chuanin kan nih date ah hian han sawi zeuh kan duh a, Covid lai innei kha kan nia. A Covid lai hian mopa thinpa nih hian kan tlan thla vang vang a. Chuanin kan zui hnei a, anmahni biakinah, hmunpui biakinah khuan an fel khawp a. Sanghni leh sawmhni pakhat a ni em? 2020 e sani sawmhnih zawk maw covid lai khan october ni hnih khan kan zuin mai a chu kal pawh khan phal lo eng nge home ministry home atang te khan permit kan la nupui nei tur kan ni si kan ti a midang kal kha rem si lo a mu pa thin pa nen khan ka score pi hian kan zu tlan tha nal nal a chuan khutlawm palai ten kan zuin mai a i khan ka rawn hawn chho leh a Roman takin a chiang reng hle mai khutlam hmunpui zangpui tlang dungah nupui ka zu naih a, zangpui tlang dung pawh a nuam khawp mai an fel khawp a, chu chu ka nupui hi zangpui tlang dung khua eh zangpui khaw chhuak ni tih kha kan sawi duh a, chuan tun he Ramlun veng thar ah kan nu pain kan cheng dun e. Aw eh a lawmawm hle mai, kha covid laiin nupui an nei a, covid lai nupui nei Tho ka nia kei pawh hi Sangni leh Sawmhnih tho kha a ni a, November thla ah kan nei ve a, kha hun laia nupui inneihna han buatsaih kha chu kha i hre vek ang a, nang pawn duh duh kha kal thei lem lo va, amaherawhchu enge Kawng leh lamah chuanin mi tam tak ngaihdanin a awlsam zawk lo maw tih te kha a awm thei a, chu lai chu kan lo inang takah chuan kan sawi zau mai mai nih chu. Tichuanin a tawp lam kan thleng chho dawn tawh ang a, hemi taksa tih chakna kawngah te, body building taksa tih lenna kawngah te, fitness kawngah te hetiang hrim hrim body building kha kan han thlur bing deuh ber a nih rualin a dang discipline pawh awm tho ta hi football te pawh a awm a, khar tiang infiamna hrim hrimah khanin Mizoram tha laite tuna body builder tha tak tak te pawh an awm a, tin la ti chho zel tur pawh an awm a, kha ho hnenah khan chah dui nei em? An sawi ta che. Sawi vak tur ka nei lo mahsela thil pakhat kan sawi ve duh chu Mizo kan nia, Kristian kan nih chuanin he Pathian hi ṭi ila, chuanin kan sawi ṭha laite hnena leh. Ei insum tih te, hun mut tlai emaw kha tih thawh tlai tih te. Kan sawi duh ber zawkah chu englo Pathian hi ṭi ila, a in. A rem vek vel hian ka hria, ah, kan chah duh tak chu Bible-a mi chang pakhat sawi lang zawk kan duh a rem chuanin thufingte bung sawm pali chang sawmhnih pathum a eh, ka rilru hian a vawng ve reng thin a, eh, thaw ringna engkimah hian hlawkna a awm a, ka sawi mai erawh chu tlak ranna a ni tih kha, eh, hei a then chu kan han phur hluai a kan ti ti a thla hnih khat te kan kal a kan duh tawk mai thin a kan sawi duh ber a chu tunlai chuan engkim a tha tawh a e eng nge protein tha ei dawn ila a awm a gym tha kal dawn ila a awm a online ah maw coach tha maw Aizawlah ngei pawh trainer te tha tak tak kan nei tawh a, engkim an bulah awlsam deuh lawm tawh a ni a, hma na rak a hma kan neih theih miah loh kha. Chutah chuanin tei rei peihna leh dawh theihna hi i pawimawhin ka hria, an tei rei peih loh a, dawh theih nan nei loh chuanin i hmansawn tak tak thei dawn lo, chuvang chuan engkim a awlsam tawh a, khatah tak khanin dawhtheihna leh teirei peihna leh tumruhna chuan a pawimawh berah chuan tun mian khanin Bible mian khan Pathian tihna nen theih tawp chu a taimak chu kha pawimawh a ni tih kan sawi daw. Chuvang chuanin kan thalaite chuan hmasa berah Pathian rila kan tihna apiangah theih tawpin tila chuanin tei rei paih ila, chuanin mahni indiscipline paih ila kha kha ka sawi theih ni mai se la. Aw, e, a lawmawm hle mai. He kha Pu Ramchena, he kawmna atangin i thil pawimawh tak tak kha kan zir chhuang a ni. Aw le, kha tunah khan Pu Ramchena an sawi a, a thil sawi zawng zawngah kha a pawimawh em em a ni. I hei bodybuilding te, hetiang infiamna hrim hrim hriselna hi Pathian thu nen hian a inrem em em a, tin Pathian pawna i taksa kan taksa ti bawlhhlawh lo tura min ti kha a ni a. Chuvang chuanin intih hriselna kawng, intichakna kawngah hi chuanin Pathian thu hian lian tak kha a luah hrim hrim a ni, mihring taksa hian tih lai kha i han sawi tel bawk a, tin a fakawm em em a, a tum ruh a ni, i thil kha ti nasa a ni tih kha a hriat theih a, i tin enge Bible changte, Pathian thute a dah hmasa a, ka lai kha entawn tur a tam hle mai tih lai kha kan sawi tel a. Chuan a tawp berah chuan hei Pu Ramchiana hian T-shirt mawi tak mai a rawn ha a, hei hi a hmaah hianin Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram tih BBFM logo a awm a, chuan helai a piahah hianin hei a logo dang a awm a, chuan a hnuaiah hian star pakhat a awm a ni, star kan dah a, hei hi Mister Mizoram a lo ni tawh zat kha a nia star pakhat hi. Mister Mizoram vawi khat lo ni tawh chuan star pakhat a awm ang a, Mister Mizoram vawi hnih lo ni chuan star pahnih, vawi thum an ni tawh chuan star pathum tiang khan a awm a. Zaina a rawn ha hlauh mai a, kan lawm em em a, hei hi sanghnih leh sawmhnih pakhat a BBFM hruaitu tena hma'n lo lak nan an ni, an lo hlan kha a ni a, Zion-ah hianin kan ngaihlu em em a, rawn hlai kan lawm em em a ni tih kha kan sawi leh bawk a ni e. Awle, hei zaninah Chawita gang khan kum sang hnih kuma Mister Mizoram lo ni tawh, tin Mister Shillong te, Mister Meghalaya te leh Nehu thleng pawha nihna sang tak tak lo chelh tawh, Bodybuilding lama hma lo la nasa em em Khuram chiana kan kawm thei a, kan lawm hle a, tuna zawm tur awm te, thil kan ngaihthlak tak zawng zawng te kha Mizoram thalai ten zawm kan tum dawn nia, aw lehkha zawng ka nih se kan lawm e.